Һәр ел чыга яшел яфрак изәп, Арча җырын җырлый ак каен. Мөхәммәттәй затлы туган телем, Халкым кебек тугры Тукаем. Шулай дип яза шагыйрә Флера Гыйззәтуллина Арча районы турында. Ул Татарстандагы иң зур районнарның берсе, Казан артының төньяк өлешендә урнашкан.

Очрашуга килүчеләрне татар көйләре, татар милли ашлары белән каршы алдылар. Шүрәлеләре дә бар. Бу гаҗәп түгел. Казан артында урнашкан Арча районы бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган ягы. 2021 нче ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган күргәзмә алып килдек. Бер өлеше безнең инде арада булмаган язучыларыбызның туган телгә карата фикерләре, яшьләргә карата булган вәсиятләре, ә инде икенче өлешендә бүгенге көндә иҗат итә торган, Үзләренең әсәрләре белән танылып килгән язучыларның шулай ук туган телгә карата фикерләре бар. Арча районында күп кенә күренекле шәхесләр туып үскән, алар арасында язучы, шагыйрьләр, артистлар, фән һәм дәүләт эшлеклеләре. Безнең бит инде бүгенге көндә менә 70 тән артык безнең халык белгән язучыларыбыз гына бар. Мин аны Үзебезнең районда әле бүгенгесе көндә иҗат итеп ятучы шагыйрьләр, шагыйрәләр, язучылар белән бергә йөздән артык дип тә сөйли. Менә бу Арчадан, Арча ягыннан чыгып киткән һәм төрле шәһәрләрдә, Казанда гына түгел, бөтен ил буйлап, дөнья буйлап яшәгән татарларны, үзебезнең якташларны берләштерә торган бер оешма дип әйтик. Ләкин аның тагы күренмәгән яклары да бар әле, медальнең икенче ягы. Көненә бер 3-4 шалтырату була бу кимендә. Ниндидер проблемалары белән, кемнедер укырга керттерә, кемдер больницага салыра, кемнедер пожар булган менә безнең э, шушы якташлыкның булышлыгы белән э, Арча районында гына менә дүрт йортны салдык.
Менә бу ятаган фольклор-инструменталь ансамбле күп кенә республика, бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреатлары, төрле халык уен коралларында уйныйлар. Алар Арча балалар сәнгать мәктәбе укытучылары. Әлеге уку йортында 800 дән артык бала белем ала. Бүген без монда балаларның иҗат эшләрен алып килдек. Бу күргәзмәбез безнең Тукайның, Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган. Арчаның үз халык театры да бар. Җидегән чишмә үз вакытында Идел йорт Россия төбәгара театр фестиваленең гран-при иясе дә. Биредә төрле хезмәт ияләре эшләреннән соң уйнап, ял итү өчен җыелыша икән. Халык театрында Менә шушы җи дигән чишмә труппасы оешканнан бирле, ул 35 ел моннан элек башланган иде. Шул гомердән бирле менә шушы труппада э, спектакльләрдә катнашабыз. Уйнадык инде Хайран рольләрдә, менә шушы театр белән аралашып, шушындагы кешеләр белән э, үзебезнең менә ничектер күңелебезне күтәреп, шулай итеп яшибез. Арча халык театры очрашу кичәсенә Аяз Гыйләҗев әсәре буенча сәхнәләштерелгән Урлыкмы, урламыйкмы комедиясен алып килгән. Режиссеры, Арча районында туып үскән Азат Зарипов. Арча Җидегән чишмә халык театры белән беренче генә эшләвем түгел, мин иң элек куйган идем Безнең Галиәскәр Камалның беренче театр спектаклен, комедиясен куйган идем, Атнактовый э, комедиясен. Шуннан соң э, алар җыйналдылар да, инде тагын куегыз дип мине чакырдылар. Шушы Аяз абыйның э, бер дә куелмак Ган дип әйтсәк тә була инде, урлык э, кияү урлау пьесасы буенча эшләнгән, урлык маврланыкма дигән комедиясен куйдым. Һәм быел яңадан чыгардык менә э, Шәриф Камалның Хаҗи әфәнде өйләнә дигән әлбәттә тагын комедиясен. Ничек эшлисең, шулай ял итәргә дә кирәк, диләр. Арча якташлыгы очрашуына килүчеләр бу көнне спектакль дә карады, рәхәтләнеп үзара аралашты да. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.